Omochakano emerongo ebere na isano nemo. Bono enchara yachete ase ense eria, enchara ende eng'ao, tari eri yachete ritang'ani ase engaki ya Ibrahimu. Erio Isaka agachiera Abimeleki, omorwoti bw'Abafilisti, aaria Gerari. Nomonene akaorokera Isaka akamotebia, Tirimboka gochia Misiri, korende omenye ase ense eye ndagotebie. Obe buna omomenyi ase ense eye, na inche nimbe amo naye, ningosesenie. Naki ninkoyaye na ororiri rwao chinse echi chionsi. na ning'ikeranie eira yane eyio natianete ase Ibrahimu iso. Nimente ororeeri rwao robe oronge buna ching'enang'eni chia igoro, ne chinse echi chionsi ninchie ororeeri rwao, na ase ororeeri rwao ebisaku bionsi bi'ense inabisesenigwe, ekiagera Ibrahimu naigwerete amang'ana aane. akabwata aya nachigete, na amachiiko aane naya narigete amo na gotebereria nogotebereria kwane. Ase igo Isaka akamenya Gerari, ekero abanto ba aase aria bamoboretie amang'ana igoro ya mokaye, akabatebia. oyomosubati ominto, naki nigo oboete goteba ng'a ere mokaye, akarengereria ng'a abanto b'aase b'aase aaria mbabaise komoita ase engencho ya Rebeka, ekiagera ere arengeo omonyakieni. Ekero konya bamanyire aya, bamenyire. Aaria engaki entambe, Abimeleki omorwoti bw'Abafirisiti akarigereria korwa ase ekebao, akarora Isaka bakogosoria na Rebeka mokaye. Erio Abimeleki akarangeria Isaka akamoboria, Amaene, oyomokao, inaki gwakora? Oganteebia, Oyomosubati omino. Isaka akamoiraneria, Nigo narengereretie ng'a aande nimbaise goitwa ase engencho yaye. Abimeleki akamoboria, Inki eke gwatokoreire iga? Aande monto onde oito arenge gochia arare na mokao. Na aye anga nigo gwatobeka ase okomocha. Ase ayio Abimeleki agatianera abanto bonsi, akabateebia, Monto onde bwensi aise gokuna omonto oyo ore aa, gose mokaye, goika aitwe. Isaka agasimeka endagera ase ense eria, akagesa ase omwaka oyio ara rigana, na Omonene akamosesenia. Omonto oyio akaba ne chinguru, akagenderera komenteka gokiina goika akaba nokobua okonene. Nigo abete nenibo y'amaicho e ching'ondi ne chiombe na abasomba abange. Ase igo Abafirisiti bakamororera ribero, ne chisokoro chiri chionsi, abasomba ba Ibrahimu, ise Isaka, baaremete Abafirisiti konya bachitiichire namaroba. Erio Abimeleki agateebia Isaka, Karue ase tore, ekiara aye kwabeire ne chinguru chinyinge gotobua. Ase igo Isaka akang'anya korwa aroro, agatoora ase ense eraire ya Gerari, akamenya aroro. Isaka akarubora chinsoko chiria naende, echio chiaremetwe ase engaki ya Ibrahimu ise. Ekiagera Abafilisti konya bachitichire nyuma Ibrahimu gakuure, Isaka agachiroka buna ise achirogete ritang'ani. Abasomba ba Isaka bakarema agwo ase ense eraire, bakanyora entuboka y'amaache. Abariisi b'ensemo ya Gerari bakaba bakwomana nabariisi ba Isaka, bagoteba, Amaache aya nayaito. Ase igo Isaka akaroka entuboka eria Eseki, ekiagera bamomaneretie aroro. Naende bakarema, bakanyora entuboka ende, nero bakayiomanera, ase igo akayeroka Sitina. Akaimoka korwa agwo, akagenda akarema akanyora entuboka ende, eyio ero tibayiomanera. Ase ayio akairoka Rehobothi, akabora, Naki bono Omonene otoire ense engare, na ntoragenderere komenteka ase ense eye. Isaka akarua aroro, agatiira gochia Beeri-Seba. Ase obotuko obwo obwo Omonene akamoorokera, akamotebia, Inche ninche Nyasae o Ibrahimu iso. Tibwoboa, ekiagera nigo inde amo naye, ningosesenie aye nororeri rwao, ase engencho y'omosomba one Ibrahimu. Na Isaka akaagacha gesasimero aroro, akarangeria erieta ri'Omonene, agatenenia chiema chiaye aroro, na agwo abasomba baye bakarema bakanyora entuboka. Erio Abimeleki akarua Gerari, amo na Ahusati, omosemi oye ase obogambi, na Bikoli, oria omochiki omonene bw'abarwani baye. Bagachiera Isaka, na Isaka akababoria, Inki mwacha korigia aa bwone? Nainwe nigo mongechete, naende mwanseretie korwa seino. Bakamoiraneria, Amaene twarorire maiso marore ng'a Omonene nigo are amo naye, na nigo torengereretie ng'a totiananie na tokore okobwatana naye ing'a bono togotokorera bobe bonde, buna intwe totagokunete gose totagokorerete bobe, otatiga amayoka, tokagotiga okagenda bwoo nomorembe, naye bono nomoseseni bw'Omonene. Erio Isaka akabakorera omoyega, bakaria na bakanywa. Bakaimoka mambichuni, bagatiananera barabwo ase barabwo, na Isaka akabakooba, na barabwo bakarua. asare, bakagenda nomorembe. Ase rituko riria abasomba ba Isaka bagaacha, bakamorentera amang'ana igoro y'entuboka eria banyorete, bakamoteebia, Twanyorire amaache. Ere akayoroka Seeba, na ase engencho eyio omochie oyio nigo okorokwa Beeri-Seeba goika rero iga. Esau okonyuoma abakungu babere. Ekero Esau abeire nemiaka emerongo ene, akanyuoma Yuditi, omoiseke o Beeri Omohiti, na Basimati, omoiseke o Eloni, nere nere n'Omohiti. Barabwo babere bagakorwa bagakora obogima bwa Isaka,